Atutan ah zeidah kan chim ṭhan lai ti si ahcun Lai biathuk phunhra, Lai biathuk phunhra kha atutan ah vun cawn ṭhan ding ah ka vun duhmi a si. I Laimi kan si ahcun Lai biathuk zong kan theih a hau. Hlan lio Laimi kan sining kan tuanbia zong kan theih a hau. Zeiruangah kan ti si ahcun hnulei tuanbia kan thei lo a si ahcun cucu hmailei kan kal khawh nakhnga ding ca, hmailei kan lamthluan caah hin a herh tukmi thil pakhat a si ve. Hi zeiruangah dah hika ah hin Chin History and Culture Researcher Channel ka tuah ti si ahcun hmailei chan ah techin fapar chan ah Laimi nih kan techin kan fapar chan ahhin kan Laimi tuanbia le nunphung pawl hi ṭha tein an run theih khawh ve nakhnga ding caah, an philhthlau nakhnga lo ding caah atu te hin nikhat hnu nikhat, kumkhat hnu kumkhat hin hi kan tuanbia le kan nunphung kong hi a ṭhanglio cu amahmi mino hna nih an theih thluahmah i hmailai techin fapar chan tiang an philhthlau nakhnga lo ding caah kha aa tinhmi a si caah hihi Lai nunphung le tuanbia kong ṭha tein theih na duh ve a si ahcun ka YouTube zong kha subscribe rak tuah ve ti kha hika in hmasa bik ah sawm kan duhmi a si. Hika ah hin nangmah pumpak a si ah hika hin channel a ngeitu kan si ah Hmunkhat te ah Laimi kan sining le kan tuanbia le kan nunphung kong, kan holh le kan ca kong tiang in khan ṭha tein, fiang tein kan theih khawhnak hnga ding caah kha hika ahhin kan duhmi a si ruangah khan hika ahhin Lai biathuk zong kha kan vun cawng ṭhan hna lai ti kha hmaisa vun sawm kan duhmi hna a si. Hi a pakhatnak bik ah atutan kan zoh ding cu zei a si ti si ahcun A firtu ningzak hlah, a hmutu ningzak ti kha a si. Hi tuan deuh kan chim cangmi ah khan panga kan chim cang i cucu a peh thluahmah kha a si hlei i, hi a tutan i pakhatnak cu a firtu ningzak hlah, a hmutu ningzak ti kha a si. Hihi hlanlio pupa hna nih an rak chim duhmi cu thil sual a tuahtu nih an zei a poi lo i a hmutu A tuah lomi a hmutu tu kha ningzak a si ti kha hika an chim duhmi a si. Cun a pahnihnak cu zeidah a si ti si ahcun a thi hmasa puanzual tong ti a si. A thi hmasa puanzual tong. Cucu an rak chim duhmi cu mi hmasa nih thil ṭha an tinco ti kha an chim duhmi a si. Cun a pathumnak ah zeidah a si kan ti si ahcun A tappi le a lungthu a si an ti. A tappi le a lungthu a si timi cu a khuasaknak a si, a khuasaknak a si ti duhnak kha a si an ti. Cun a palinak ahcun zei dah si kan ti si ahcun a thi hmasa thlan ṭha hlawh an ti. A thi hmasa thlan. Ṭha hlawh. Cucu a sullam cu zeidah a si kan ti si ahcun a thi hmasan mi paoh cu thlanhmun a ṭhami an tingco. Vuinak a ṭhami te thlanhmun a ṭhami ah vui an si ti duhnak kha a si an ti. Cun a panganak cu zeidah a si kan ti si ahcun a lut lei vaipuan in puah, a chuak lei mautlor in tuh ti kha si. I a sullam cu zeidah a si kan ti si ahcun mipem sathlai cu lawm tein Dong hna, lawm tein zei kan ti lai, mipem sathlai cu lunglawm tein chia hna ti duhnak kha a si an ti. Cun a paruknak bik ah, a paruknak bik ah zeidah a si kan ti si ahcun a do hmasa rian lim an ti. A do hmasa rian lim an ti. Cucu a sullam cu rianṭuan a thawk hmasami nih hawi hlan ah an dih tinak kha a si an ti. I rianṭuan a thawk hmasami paoh nih khan mi hlan ah an dih hmasa ti kha an rak chim duhnak a si. Cun pasarihnak ahcun zei dah si kan ti si ahcun a paam nih hlawh ting lo an ti. A paam nih hlawh ting lo. Cucu a sullam cu misifak caah manh ni le dinh ni a um kho lo an ti duhnak a si. Zeiruang kan ti si ahcun mihar misa hna cu hete a lamkip in rianṭuan kha a si caah khan nifatinte an cawl an canghnak ah khan nihlawh zong kha zei kan ti lai i manhmi kha an neih lo tikah cucu a paam nih hlawh ting lo an tinak kha a si ti si. Cun A pariatnak cu zeidah a si kan ti siahcun aa zum lo nih ṭum lai or hlah an ti. Aa zum lo nih ṭum ai ṭum lai or hlah ti duhnak cu hlanlio kan pupa hna cu aa ramri ah i aa khaan hawt ti bantuk kha an hman tikah cucu sa a kap theng bal lomi nih hi rak chuak seh law ka kap kho hnga ma, ka kheng kho hnga ma tiah i zumh set loin khan sa ṭumka ah khan a bawhmi khi bantuk pawl kha an chim duhhnawhchanmi kha a si i aa zum lo nih ṭum lai or hlah ti cu. Cucu a sullam cu na ngap set lomi thil tuah kha i awnh hlah tinak kha si. Na ngap set lomi thil tuah kha i awnh hlah tinak kha a si an ti. Cun a pakuanak cu a ṭial le a ngan lawng tihlah tinak si. A ṭial le a ngan lawng tihlah tinak timi cu zeidah sullam si kan ti si ahcun hi le puan fenh le aih lawng ruat hlah tinak kha a si an ti. Hi phundang kan chim ahcun nu pawl ca deuh ah a si hoi ti khawh a si. Zeiruang kan ti si ahcun thil le puan cu pa nakin nu nih duh deuhmi a si. Hlan lio ahcun Lai thil Lai puan kha rak tlaihchan tukmi a si caah khan a ṭial le a ngan lawng tihlah an ti i cucu nila puan a thil le ri lawng ruat hlah an ti duhnak kha a si an ti. Cun a pahranak cu zeidah a si kan ti cu cun a bonbok le a mentat an ti. Cucu a sullam cu zeihmanh aa dannak a um lo. Tahchunhnak ah bia minung pakhat nih a chim, pakhat nih a vun chim ṭhan zongah pakhat nih a chim cia mi ṭhiamṭhiam kha a nolh tibantuk. Phun a si zong ah cun minung pakhatkhat nih thil a tuah i hinak ṭha deuh in ka tuah le ti zong a tuah khawh hlei lo. A tuah ciami hmasa pa a tuah tluk lawng tuah khawh ti bantuk pawl khakha zawn ah khan a buanbok le a mantat timi kha zeihmanh ai hlei lomi i dannak a um lomi kha an chim duh hnawhmi a si ti kha hika ah hin lai biathuk pahra kha tutan ah vun chim kan duhmi kha a si i vun cawnpi kan duhmi kha a si. A tampi a tang rih. Cun hlan lio kan nunphung le kan tuanbia kong ha pehtlai zong in khan chim ding tampi um caah hmunkhat te ah Lai tuanbia le nunphung ha kan ṭhanchoṭi khawhnak hnga ding caah hika ahhin ka YouTube kha subscribe tuah rak ka bawm ve law comment in siseh like zong in khan thazaang rak ka pe ve ti kha ka ha donghnak bik ah sawm kan duhmi si. Na hnu kan i dong ṭhan te hna lai. Bye bye.